Cynrychioli Cymru am yr eil dro. Ie, wrth i fynd i hyfforddi gyda Charfan Cymru dechrau mis nesaf, um, ac yna chwarae ei ail gêm hi yn hwyrach yn y gwanwyn, mae Cassie yn lys grenad gwych i bêl droed merched. Ar ôl iti ware yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nhachwedd 2021, Beth oedd dy brofiad di yn ystod y cyfnod 'na? So felly yn ystod y cyfnod yma dathon ni gyd fel un sgwad, oedd 20 ohonon ni a dathon ni fel un tîm fowr i wario doi gêm yn erbyn Gwirionedd Iwerddon. Uh, felly um, dathon ni at i'n gilydd, cafon ni llawer o training sessions i ddod i nabod i'n gilydd, um, i waren agos ar y ca a supporto'n gilydd, chymod? Iawn. Y disgrifion fa ras felly, yr hyn i chi'n neud yn y garfan cyn y gemau yma. So felly fel wedes i, byddwn ni'n cael training sessions yn ystod y dydd, byddwn ni'n cael amser i cael recovery, eto ar un, dod mlaen gyda'n gilydd a jyst dod i nabod yn gilydd mewn amser byr, really. Ie. Yeah. Um, beth yw dy hoff beth di o fod yn rhan o'r garfan? os fi'n onest, mae rhaid fod y pobl, mae y pobl fi wedi gwrdd â wrth mynd i'r camp diwetha, mae wedi bod yn, yn, yn, yn anhygoel os fi'n hollol onest, fel pobl newydd, dau mlaen dyn nhw'n iawn, mae jyst yn neud e lot well. Ie, yeah, um, beth yw dy top tips di i ferched neu fechgyn sydd yn angerddol dros bildrod ac eisiau cynrychioli gwlad fel i ti wneud? Um, top tips fi yw just rhowch popeth mewn sy'n gyda chi, pob, os chi'n mynd i wario gêm, dewch off y cae na yn gwybod bod chi wedi rhoi 100 y 100 mewn. Rhowch eich gwaith mewn a gewch chi fe'n ôl syth. Mae ma wedi weithio. Top tip da, os wedai. um, os gyda ti ddyfyniad neu rhywbeth sy'n ysgogi ti serenni ar y ca chwarae? Um, felly, dyfal donc ydy'r garreg. Uh, dyna beth oedd fel y quote, e, dylen ni weid, um, yn yr ysgol gynradd, uh, felly Carreg Hirfaen. Um, ond i fi, mae'n meddwl, rhowch popeth mewn, newch eich gore, chymod? Ie. Yeah. Um, beth oedd dy ysbrydoliaeth gwreiddiol ti i chwarae pel drod? Um, fy ysbrydoliaeth oedd fy nhad. Um, mae dad wedi tyfu lan, chwre, well, tyfodd e lan o'r y pel drod. Um, oedd e wastad rhan o bwt fel i fi wneud nawr, chymod. Um, chwarae dde Abertawe a Cymru a mae wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i fi a fi clywed ambiti dad fel fi moyn neud na fyd. Uh, fel glywon ni gyda ti'n hyfforddi lot i gael serenni ag y ca. Um, sawl gwaith ac ym le ti'n ymarfer yn wythnosol? Felly, dwi hefyd yn edrych leta hefyd, so um, ar nos lun, just dim really game dy fi, wel, just dim byd hyfforddi na dim byd. Uh, ar nos fawrth wedyn, bydden ni lawr yn gyfyrddin, Uh, gyda Clwb Cymadden Harriers, byddwn ni'n treino athletau wedyn. Um, nos Fercher, byddwn ni lawr yn Pontypridd am training am dwy awr, sydd yn lot. um, wedyn, nos iau, allan ni'n mynd lawr i gyfyrddin eto, ond mae wasad eisiau res, chymod. So, byddai hwnna gyd yn dibynnu. Um, a nos Wyn ar wedyn, byddwn ni lawr Pontypridd eto, dwy awr arall o training. Um, di sad yn fydde ddim gen i dim byd, a wedyn di syl, mae gyda fi gêm wedyn gyda'r Academy. Am seglen prysur iawn o Skyway gyda. Cyn i ni fynd, just um, cwestiwn bach cyflym. Gyda datblygiadau i'r ganolfan hamdden sydd gyda ni fan hyn, um, tu ôl i ni, tu blaen i ni hyd yn oed, um, beth yw dy farn di am y datblygiadau sydd i fod dod i'r ganolfan? Uh, fel, fel o'n i'n gweud, mae Llanber yn dre fach, ch'mod? Um, ond i cael rhywbeth fel un i'r dre, mae fe'n anhygoel. Dwi'n gwybod am llawer o bobl drôn yr amser hyn nawr sydd wedi mynd i, wel, i'r gym a rhoi membership. Dwi'n gwybod llawer o bobl a mae'n neis glywed na Llanbed, really. Um, just i wella lles pawb yn y fe. Mae'n, ie, yeah, really dda. Yym a wedyn ni y rhagolwg o gael ceie 3G jyst tu ôl i ni fan hyn yeah. um, ar geie chwarae'r coleg. Beth i ti'n feddwl o'r datblygiad cyffroes yna? Wel, i fi, mae'n rili really gyffroes os fi allan onest. Um, wrth i fi dyfu lan o wastad rei fi drfeili fel bydde popeth tua awr o ligfyrddin, ti'n bod. Ond os ti moyn cael ca 4G, mae fe yn Aberystwyth neu gyfyrddin a gyda ni yn Llanbed, dim ond cae y hoci sydd gyda ni. So dwi'n meddwl bod e'n briliant i cael hwnna lawr gyda ni, achos mae dyn ni llawer o sir yn local gyda ni de, a bydde fe lot hawddach i rhieni neu teulu sy'n trefeili â nhw. Ie, yeah, bydde fe'n ganolbwynt i chwaraeon, bydde, bydde fe, a bydde fe'n denu mwy o bobl falle. Do, cytuno, ie. Yeah. Um, diolch yn fawr, Cassie, uh, a phob lwc ym myd y, y pel drod ac ym myd yr athlete.